Ani ayyuun gowwummaa kiyyatu as na geesse. Dubartiin hoo uumamtuu ugaan sinin ja'a. Osoo ayyuyyuu naa hiikii jettee dhugaan naa himte yoo ayyuu jibbaa qabaatte. Ni hiikaf. Ilmaan tiiraan caqf. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya bakka jirtan maraggaa salaamtaan teenya ta'u onnee irra buqqaate isin bira haa geessu maashaallah gaa xiqqoo addaa turre anilleen xiqqoo biiziin ture eh, naaf hin mijoone dhiheenya kana viidiyoo dalaguun maaliif eh, warra dalagaa wajjiniin eh, eh, bakka fagoo yookaanuu akka baadiyyaa deemnee turre yeroo dheeraa Kanaaf inshaallah hogaa amma magaalaa sanaatti illee yoo deebi'u baadha inshaallah fuulduraaf ni dhufa jeetiin abdadha bi'iznillaahi ta'aala. Arragaa daawwattootaa fi hordoftoota dagaa shoo isiniin baana. Egaa kalee arra hoo mee maal jettaa warri jettanii komantii waatsaappii fi iimoo fi akkasumattuu qaamseen jala jala naa kaa'aa jirtan Wanni narra jiru akkana hojiin dhageeffattanii fi viidiyoo kana waraabe maaliif yeroo illee hin qabu dhugumatti biiziidha. Yeroon viidiyoo waraabuun akka ittiin maaliif namni beekadhu bakka hojii hogguu jiruu fi hogguu mana isaa jiru garagara. Hogguun amma mana kiyya jiruu fi hogguun bakka hojii jiru adda. Bakka hojiitti namuu nu ni beekaa hojii irratti namni nu ulfaataa gaa hojii irratti xiyyeeffate malee viidiyoo waraabuu fi eh, fuula karaa biraan deebi'u. Akkasuma ta'ee gaa eh, warri gaa ammallee Abdinaasir eessa baddee yuutuubii irraa eessa baddee eessa dhabamtee viidiyoo nuuf waraabuu dhiistee maal taatee warri jettan alhamdulillah rabbil aalamiin humaan taane hojjechuutti hin jira. Mm, Maaliif hojjiirraan jira. Hojii gaanii beektanii namni yoo hojjete malees keessaan bahu insha Allahu ta'ala tattaaffii godhu jira rabbiin nurra haa jijjiiru jecha. Gaa ilmaanis akkasumatti itti guddisaa. Gaa waa'ee tiyyaa fi bilqiisaa ta'e isin jettan waatii fi bilqiisaa gidduu maal niin fita jettee kalee ballama nuu seente maa hin fixin warri jettanis dhugaadha. Anaatu as garan galin yookaan anaatu hin deebiin biiznillaa guyyaan as deebi'ee as dhufeen hin fixa. Hanqaa hojiin tiyya san fuula harkattee yookaan karaa xumurarra geessuu jeetiin anis xiqqoo piizii yaraatee telefoonallee itti godhutti hin jiru biqilsaallee dubbisutti hin jiru viidiyoolee takka takka kan isaan maxxansteen isaan maxxansu jiran isaa fi maal jettaniin muhtaaree fa'aa arkeen jira xiqqoo wal khilaafanii viidiyooleen namoonni kiyya saahiboonni kiyya keessaafuu biyya magaalaa sanaa jiru muranii natti erganii eeboo akkana jirti jaartiitti akkana miidhu jiranii maaliif teessaa maaliif ustaa maaliif as hin baanee maaf hin dubbannee jechaa turanii San hundaahuu insha Allahu ta'ala guyyaan fursaa harkadhee fi as bahee walitti akka mana haarayaa walitti balee ni beeytanii ogguun achiisee qabeetiin akkasiin lula uumuu hundaa'u biiznillaahi ta'ala rabbi haa laaffisu akkas taati biiznillah osoo gaa lula tuminsaa fi wanni hin jenne maraatummaa keessa hin dhufne eh, waan jiru san insha Allah niin fixa jeetiin abdii qaba biiznillaahi ta'ala.

Duraanis beekadha. Wanni mormaa turre haadha warra isaatii, haadha ilmaan isaatii, ilmaan kana akka hin facaasne, akka rakkoon irra hin dhufne, boo ka'ii barbaadee ka'ii dhaabbadhuuti isiif dhaabbadhu barbaadi bakka isin jirtu ilmaan kun akka hin hiyyoomne arrallee osoo ati lubbuun jirtu akka kara biraa deemanii ilmaan kun kara biraatti hin guddanne yookaanoo bakka biraa hin dhayne yookaanoo harka kee keessaa hin baane bakka isiin jirturraa owwaadhu naannoo isiintti argamtee fi lafa isiin irraa owwaatturraa argamii jechaa turre marii godhaa turre jechuudha. Laakiin har'a ammoo waan sanirraa addaatiin dhagee viidiyoo dhiyeenya kana viidiyoolee isaan daddalagu jiranii illee waan naammijaawanii fi daleenya silaa har'aa sanuma ta'ee taa sa'ee bayan. Eh, Sa'iid Bayaan dhugaa eh, ilmaan keetirraa har'aas boruu irraa hafi haadha warra keetirraa hafi waan jennu hin qabu. Yoo isiin ammoo kan murteeffattee eh, achiin Yemen as keessaafuu magaalaa sanaa jiru. Tamaam magaalaa sanaa keessa dhufee isa isii barbaadu as dhufe isiin ka jarmal deemtu taate ammaan booda an mataa kiyya akka mataa kiyyaatti yookaan akka nama tokkootti kalaas. namas si jibbe. Jecha kana warra magaalaa jaati qoma marsa Oromoo illee miti. Kan si jaalate wajji leellisii jaan. Kan si jibbe ofirraa dhiisi. Jechuun jaartii taanaan alhamdulillah jaartii takkaa miti lama qabda sumayyaa fi hayyuu. Hayyuunis intala xiqqoo shoodha. Ilmaan akka isiin sii qabdu kudhan dhaluu dandeessi jeetiin abdadha. Maaliif jaartii tee guddoon barbaada. jettee egaa amma amataa fi yaada beekadha amata jala daa'imni jaartii tiyya guddoon barbaade jettee yoo jaartii xiqqoos dhabde rakkoodha. Akkamittuu viidiyoo akkas jiru waraaba waan jiru hin qabu. Saahiba kiyya su'eed hedduun irraa hedduun irraa aara jecha sana wallahi ni rifadhe viidiyoo sana guun dhagee. Yoo sumayyaan ana hiikinaan jette hayyuu niin hiikaa jee. Keef! Osoo aayyuyyuu naa hiikii jettee dhugaan naa himte yoo aayyuu jibbaa qabaatte. Ni hiikaf. Ilmaan tiyya naan caqsif. Ijoolleen tiyyaa fi jaartiin tiyya eessatti akka argaman sagalee isin dhageessa eegas isinii hima. Biyyaa ba'uuf karaa Jarman deemu deemti. Anna birallee hin shakku. Obboleettiin tiyya santuuyyuu fixeefit Jarman oofaa jiran fakkaatee. Amrii jaartii jaarsaa itti qaba malee jaartiin kana godhi jettuun hin hiikuun hin jiru. Dhorkaadha. Dhorkaadha. Akka nama islaamaa tokko shari'aa islaamaa qabannee deemutti dhorkaadha. Ta'us hin qabu. Maaliif jaartiin tana abaluu tana yoo hiikte qofaan si wajji jiraadhu ta'etu san hin ta'u. Sanna jaartii ta'e tunis tunis jaartii ta'etiin sun fudhatama qabaachuu hin qabu. Maaliif jecha akkasii san sammuutti illee fudhachuu hin qabdu waan jiru hin qabna Sa'iid Bayaan. Akkamittiin abaluu ni hiika yoo isiin naa deebite. Laa yoo isiin isiin illee hiikti siif hin dhufa naan jette ni hiikaa hayyuu laa laa Duraan irraa yaaduu qabda osoo isii hin fuudhin osoo jaartii halaal hin godhatin waan kana duraan tartiiba irraa itti keessee yaada sammuu teetirraa burqisiistee fuudhuu dhabuu intala namaa eega takka fuutee hoo jaartii teeti. An amma isin hin jiru namni hanqabu hojii jiraataa rabbi subhaana wa ta'aalaa isaa beeka. Hayyuu hojii turta moo sumayyaa wajjuu turtaas rabbi isaa beeka. Tamaam. Akkuma katabbii irra nuu jirtutti kami dura du'a kami booda du'a kami kami Allah subhaanahu wa ta'ala akkasi waan kana ta'eefu atis hogguma halleehu sammuu teetitti hin qollofin abadan abaluu tanaan hin hiika sababa tanaatiin tanaan hin darba sababa tanaatiin ilmaan kiyyan hin dhiisa sababa tanaatiin yoo kayetu taate abadan wannummaan takka illee siin sirreetu. Wanni si gorsaa turres tanaa miti Sa'iid Bayaan. Malee siin hin jaa. Waan fagoo siraa jiru silaa irra sanaa keessa jiraate qaamaanin si dhufa. Waan hin jirree fi xiqqoo na dirqisiise viidiyoo waraabuun. Ammoo Sa'iid Bayaan ammallee siin hin jaa. Waan hin siin jiru qabu bakka tana keessatti. Itti deebitee waan akkanaa kana hin ji'in. Jaartii teeti isiin illee beekadha waan hogguu viidiyoo akkanaa dhagarte waan itti dhagahamu jira. Ilmi namaa ni balleessaa immoo as deebitee balleessaa ta'e beekuu qabda. Tunis haadha warra keetii sanis haadha warra keetiiti. Sun ilmaan sii qabdi tun ilmaan yoo si- har'a sii dhabde boruu sii argiti. Tamaam jeeynaa akkasii siif dhalti jeetin abdadha. Kanaafuu ija ijatti hin laalin. Tamaam beera kee lamaanuu ija takkaan laali. Maaliif yoo dandeessan fuudhaa. takkarra lamarra sadiirra afurra jaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala dandeettii takkarra qabdee dhalaa tana fuudhuu danda'uudha. Tana hogguu fuute tana waan gootuuf tanaafis godhuu qabda. Tanaa waan gootu tanaaf godhuu qabda. Mush tun yoo hiikinaan jette tana ni haa laa obboleessi fi heera itti muriitti deebitee gargaarii jiraa miti ammoo Tahayyuu hayyuu waan jechuu jirtu kaan dhageessan. Mee dura viidiyoo sina hojii ilaala achuma na walitti jechaa. yaadaa jiru maalda sa'aatii kanatti eh, jaarsaaf jaartiin tokko hoo waliin jiraatan erga wal fuudhan erga mana eh, waliin ijaarratan booda waliin jiraachuu qabu jedheen yaada. Eh, Ani ayyuun gowwummaa kiyyatu as na ga'es. Dubartiin hoo uumamtuu dhugaan isin hin ja'a. Nama isin jaalattan osoo hin ta'in isin isin jaalatu isin haa fiduu isin ja'a. Maaliif seetan? Amma ani Saidoo jaalachuu kootirraa kan ka'e okaan na biran teenye okaan sumayyaa biran deemne.
Akkanuma yoo taate jiruun haaftu. Dhugumatti, Oromoon duraanuu maal jette? Marxoon deemaa uffatan yookaan fiigaa hidhatan namarraa buuti jedhan. Hayyuun eegaa anaaf inni wal fuune jaartuma guddoo barbaadu malee takkaa hojii gatteenyee wal marta akka marii takka hin goone jette. Akkana akkanaa quba qabaattaniin fadhaa hawaasa kiyya. Keessaafuu ilmaan Oromoo. Tana ta'e ani gama kanaan dogongorri keetiin jaan ishiinis isaanis maaliif jaarsaa fi jaartiin mariin deemuu qaban bakka inni deemus mariin bakka ati deemtus mariin yoo hin ta'in yoo jaarsaa fi jaartiin hojii gad taa'anii fuunuun akkamitti ta'a? Akkamii wal fuudha namni? Ammoo jecha keessa na tuqe dhuguma rabbiitti. Yoo waan kana ka dalagu ta'e sa'iid dogongora jenne. Ammoo jaartiin ta duraatii fi ta boodaa hin qabdu. Mariini akka ooftu jechuu jirra. Kalees jechuu jirra. Eh, Kalee maal hin jeen? Osoo ta- ka lafaatiin fudhattu ka bobaa hin darbinii wanni hin jeef jaartii tee taasii tana hammeessitee hin darbinii Osoon hayyuu fuudha jettu. Hayyuu eega fuutee hoo amma jaarsi teeti. Lachuutuu bobaa lamaanii qabda. Takka darbeetiin takka dhiifadhaa wanni jaamu hin jiru. Isaan lachuutuu jabeessuun sirra jirti Saayid Bayaan. Sirra jirti akka namaatti. Tamaam. Ammoo yoo isiin guddoon si darbite taate tee xiqqoo jabeeffattee ilmaan rabbii si kana sanis ilmaan keeti yoo gaafa guddatan kan takkan dhaqan. Abbaa kiyya dafan jaaniituma sun dhufan bakkaatti jirtutti. Tamam hanga barbaadan barbaadde ragaallee qabda jechuudha. Viidiyoon kun umrii illaa umrii ta'a. Viidiyoon irra maxxansita kun. Ijoolleen tun gaafa lafaa kaate abboon keenya akka akkana dila kan nu barbaade jettee eenyu komachuu ta'es haadhuma isaanii. Kanaafuu jaartii ta'e xiqqoo akkan hammeessine garaa hin dhukkubsine. Hayyoo ammallee isiinin jaa jaarsa kee akka feettee sossobee eega hamtuun isin gidduu hin jiraatiin waan hiikaa isin gidduu jiraatiin tanatti gurra kannitee akka itti isin muffattee waan hin taane waan fokkottuu yookaan karaa hin taane hin fee- hin deemneef as deebitee jaarsa kee sossobdee karaa irra gaarii wal mariidhaan ilaa fi ilaamiin akka walii yaatan asumaaniin isin gorsa isin lachuutu Sayiidis hayyuus sumayyaallee maaliif nuti sumayyaa isaadha ilmaan jeena saniiti ilmaan babbareedaa saniiti sumayyaas dhiisii hin jennu sumayyaa anammaa hayyuura sumayyaan beeka dhuguma rabbiitti hojii nyaannee amma ogguu isii akkana godhattu kana nama haaraa natti taatee amma maal jechuu jiru sumayyaa isaa hayyuudha hayyuu sumayyaadha keef Maaliif tana hin beeku waan isiin taate tana immoo ni beekna. Kanaafuu jaartii ta'e quba qabaachuu qabda Sa'iid Bayyaan. Arrallee borullee wanni isiin jechuu jiru. Kanaaf wanni tana si viidiyoo kana si waraabeefis si qofaaf osoo hin ta'in deebisaa obboleeyyan kiyya yookaanuu daawwattoota dagaa showii fi akkasumattuu jaallatamtoota kiyya warraan jaaladhu hedduu warra na cinaa dhaabbatee na utubee chaanaala kiyyaanis as gahee isaanillee abdu ayizoo waan takka hogguu dhageenis gaafii natti dhiheessanii na gaafataniifiin waan kana waraabee galatoomaan isiniin jaa maaliif ani isiniin jaaladha dhuguma rabbiitti warri gaafii na gaafatanii fi warri dhageessanii yookaan waan sanis laaltanii isinuma dhukkubsitee osoo hundi keessanuu naaf tokko isiniin jaaladha galatooma warri ammoo keessaan dhuftanii abdinaasir maali wanni kun Wanni kun akkamitti dhalate? Waan kana maaliif akkana ta'e? Kana maaliif akkana hin goone? Isin maaf akkana hin jenne? Walli warri yuutuubaraa keessaa fi warri sooshaal miidiyaa keessatti akkana deddeega waan kanarraa maa hin dubbanne? Maa waan kana walitti hin hirkisne? Maa waan kana hin tolchine? Rakkoo biyya keessa jirtuu fi rakkoo biyya Yaman jirtuu fi rakkoo biyyoota biraa keessa jirtu maa addaan nuuf hin baasne jettan galatoomaa. ni baasna. An biiziin ta'e xiqqoo dhiyeenya kana maaliif eh, sagaleelee teessan hedduu waasaap irratti komantii barruulee waa hundaa'u kanaa ergitan wallaahi takka bira kututti hin jiru. Viidiyoo wanni waraabuu dadhabeefis gaalii beektan namni eh, ah, maal jaalaguu namni tokko amrii namaa qabu ah, rakkoodha. Namni namaaf dalaguu illattuu rakkoodha hanga rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa tanarraa nu baasee dalagaa fi uummannutti iznii rabbiitiin iznii rabbiitiin inshaallah iznii rabbiitiin iznii rabbiitiin isinin jaa dalagaa ifii uummannutti inshaallahu ta'ala nuuf sabbaraa isinin janna inshaallah fuulduraaf dalagaa keenya uummannee istiidiyoo istiidiyoo akka ajaa'ibaatti inshaallahu ta'ala gaa uummannee ana haati warra keeyyaati fi obboleen keenya kan yuutuubaroota isaa yookaan biyyayyamu waliin jiru wajjin inshaallah harka tokko taanee waan bireedaa takka dalagnee isinitti as baana jeetiin abdii qaba keenya yaa keeyyaati. yoo rabbi tolche sanillee inshaallah du'aayi nutti godha isiniin jenna hanqa sanuu akka nu sabbartanii akka nu fudhattanii maaliif nuti karaa eh, dheeraa yaa'aa jirra Eh, egaa ni beektanii jiruun biyya Oro- ormaa yookaan biyyi namaa ni beekta yoo eh, namni lafaa ka'ee jajjabaatee waa ofirra qabu baatee eh, ma- wanni ati keessa galtu kiraadha wanni ati nyaattu maallaqa bishaan dhuydu maallaqa waan biraa dhiisiiti rakkoo akkasiitti jira. Maaliif akka biyya teenyaatti laga dheexee hammaarattee ooyiruu feeta keessatti wanni jettee migira habba sadii ijaarrattee yookaan mana mana xiqqaa tokko ijaarrattee mataan keessa raftee ka eenyu siin hin jenne inni eessaa dhufte siin hin jenne hin jiru asitti asitti bakka ittiin gachiistu maallaqa kafalteeti. Tamaam wanni duytu maallaqa, wanni nyaattu maallaqa, deeminsi ati deemtee dhuftu maallaqa bilaash hin jiru. Kanaaf akkana mudhi hidhannee eh, dalagaa irratti kaa eh, jabaachaa jirra. Kaasuu keessaaf warri biyya namaa keessa jirtan ni beektan. jeetiin abdadha. Warri biyya keessa keessa- keenya keessa jirtanis wannummaan hundinuu tattaaffitti hidhaadha. Tattaaffadhaa jabaadhaa harka wal qabadhaa isin jenna. Oromoo tiyya bakka jirtan mara gaana ga'ee isinitti haa ta'u hanga viidiyoo biraa bareedatti walitti dachaanuu gaa insha Allah yoo haa fursaa harkannee viidiyoolee akka dursanitti wal duraa wal boodaan isinii waraabnutti gaa wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Isiniin jaaladha.